mazimbabwean ari kunze kwenyika are among some of the biggest victims of the destruction of our country many of them know what it's like to be treated as a second class citizen kunyika dzavari kugara kusouth africa unonzwa wainzwa zvichitaurwa kunzi hauna asilamu uyo haana asilamu vanhu vachiita chihwande hwande kutya kusungwa kutya kudzingwa kuitwa sei in other parts of the world mazimbabweans are forced kutochata nevanhu vavasinganyatsodi nenyaya yekuda mapepa kuti kudzoka kumusha kusaitike nekuti kuno hakuna chavo. We've heard so many stories of maZimbabweans ari mudiaspora anofirwa nevadikani kuno kumusha kuno kuZimbabwe and they fail to come back home kunoviga hama dzavo kunoviga shamwari dzavo nekuda kwekuda mapepa nekuda kwekuti pamwe kwavanoshanda havakwanisi kupuhwa off nekuda kwekuti mari dzimwe nguva vanoti better nditumire mari yekuviga hama yangu pane kuti ndiende tozoshaya mari yekumuviga ndasvikako. Koitawo vamwe vanototadza kufamba nenyaya yekuti mapepa anenge asina kumira mushe. Vari kutoziva kuti ndikangokwira ndege kungodzokera kumusha chete. Tinongosvika ndonochema nehama dzangu asi kana tapedza kuviga hama tichangotarisana nekushaya chekubata. Koitawo hama dzedu dzekuZimbabwe dzinobva kuno kuZimbabwe dzinofira mudiaspora imomo. I've seen so many people so many families vakuedza kubatanidza mari dzekuti vaedze kutuma eh, bhodhi yemufi kuno kuzimbabwe kuti avigwewo kudzinza rake nekuti vanenge vasingadi kuti avigwe iko kunze uko musango how many stories have we heard of parents who left their children when they were two three four five years old vachifunga kuti ndikasvika kuuk ndikasvika kuamerica ndikasvika kupi ndichazokwanisawo kuti ndiwanire mwana wangu mapepa kuti ateere auye kuzogara neni asi zvozoramba motogumisira maita 15 years 16 years 20 years in some cases musina kuona vana mozotozoona mwana kutozokura kukura kutoroorwa kuita tanga kutoita vana asina kuona mai vake nekuti mai vakaenda kunotsvaga mabasa ari nani kunzi kwavakaenda nekuti nyika yanga yaparara Mozonzwa nyaya dzekuti economy yedu for the longest time has been propped up nemaZimbabweans ari kunze kwenyika. We know of people who send 500 dollars a month, 1000 dollars a month, 2000, 3000 dollars a month. Vamwe vari kutumirawo 150, 200, 300 dollars iriyo pay yese yavanosarwa nayo kana vakangopedza kubhadhara mabhiri avo epamba neyemagetsi kwavari kugara ikoko. Mari idzodzo ndodzararamisa hama dzavo kuno. Asi kuno kwacho hurumende yacho haisi kuda kuvapa mukana yekuti vakwanisewo kutaurawo kuti nyika direction yenyika iri kufamba yakaita sei nyika iri kuendepi so tiri kuti hurumende iri kuda kuti mari dzavo dzipinde muno munyika asi kana pava kutaurwa nyaya dzekunzi ngavavhotewo vadetermine future yenyika havasi kupuhwa mukana zvonzi hakuna mari zvonzi hameno zviri kutaura asi mari dzavo tikuda kuramba tichingodzitambira senyika and that's not right so I'm excited because I know kuti tasarwa ne 18 months maybe even less than 18 months to the next election bato riri nyowani ririko rinonzi build Zimbabwe Alliance rine vanhu vatorimo vanonzwisisa kunetsekana nekushishikana kwemazimbabweans ari kunze kwenyika and we are working together to build something strong to make sure that we get the change

You can find us on Facebook, Build Zimbabwe Alliance is the name of our page. You can find us on Twitter. Tinoinzwisisa nhamo yacho. Nesuwo vamwe vedu takatombogarako kunzvimbo idzodzo dzekunyika idzodzo and we understand what it's like. We understand what it's like having a loved one being sick. Iwe uri kunze ikokoko. We understand what it's like kutambira iyo foni yekuudzwa onzi hama yako yaunodisisisa yafa, yashaika.